Ýigriminji sorag. Bu sorag geçenki soragdan biraz tapawutly, ýagny geçenki soragda diňe mollar berlipdi, bärde gramlar berlen. Gramlar berlen bolsa näme etmeli? Ony elbetde mola geçmeli bolýar. Ýagny bizde kaliý ýedi bütin ondan sekiz gram, berlen zatlary ýazýan, hlor ýedi bütin ondan bir gram, we kislorodam dokuz ten ondan alty gram. Indi e, hemmesini mola geçýär. Ýagny şuny mola geçsek, moluň formulasy n deň bir massa bölmek malýar massady. Biziň massamyz 7,8. Biziň e, kaliýmiziň 39 malýar massasy deňdir. Bu da 0,2 mol bolar. Edil şoň ýaly hloram şeýdýäs, N-deňdir massa bölmek malýar massa formulamyza görä, massamyz biziň ýedi bütin ondan bir, malýar massamyz otuz bäş ýarym deňdir, bu-da nol kmol çykdy.

Kislorodam nol alty. Şu taýda hersini ona köpeltsek köpeldip bileris. Ýagny şuny ona köpeltsek, şuny ona köpeltsek, şuny ona köpeltsek. Onda biziň maddamyz kaliýa 2 Erkin ony köpeltsek, biziň maddamyz kaliý iki, hlor iki, O alty bolar. Ýöne bir zady berk belläň, şu taýda empirik formulany soraýany üçin biz şulary sadalaşdyrmaly bolýar. Iň kiçi bütin sana çenli, iň kiçi natural sana çenli sadalaşdyrýas. Ikinikä bölsek bir, kaliý hlor, bu-da ikinikä bölsek bir, altynykä bölsek üç. Ýagny kaliý hlor O üç biziň empirik formulamyz we jogap şundan ybarat. Ýigrimi ikinji soraga geçýäs. Ýigrimi ikinji sorag biraz çylşyrymrak. Iki butin bäş ýüz ýigrimi gram arassa kofein, bir iki ýüz kyrk sekiz gram kömür, nol butin on üç gram wodorod, nol ýigrimi sekiz gram azot we kislorod saklaýar diýýär kofeiniň ýönekeý empirik formulasyny tapmaly. Soňra ikinji eger onuň molekulýar massasy ýüz togsan dört bolsa ondan hakyky molekulýar formulasyny tapmaly. Ýagny birinjide empirik formulasy ikinjide hakyky molekulýar formulasyny tapmaly. Indi Ilki näme edýäs? Gramlaryny ýazyp çykýas. Soňra şo gramlary mola geçýäs. Etmeli işimiz. Ýa-da men şu taýda has aňsat bolar ýaly soragy nähili çözmeli görkezeýin. Birinji gramlaryny ýazmaly. Gram mol berlen bolsa onda hökman däl. Gramlaryny birinji mola öwürmeli. Mola öwürmeli. Boldy. Şunuň bilen biz lazymyz çykýar. Ikinjiden, şo meselem aýdaly, se bar, şu taýda haş bar, soň näme bar? Kömür bar, wodorod bar, azot bar, birem kislorod bar, azot bar, birem kislorod. Şu mollary şu taýlaryna goýup çykýar. Netijede empiriki formula tapylýar. Indi gramlaryny ýazaly, se kömüriň gramy deňdir bir bütin iki ýüz kyrk sekiz gram. Biziň kömrüň mol näl taparys, ýagny mol kömür deňdir massa paýlanan malýar massa formulamyza görä tapýas. Massamyz bir iki ýüz kyrk sekiz gram. Malýar massamyz kömrüňki on iki gram mol. Indi ony kalkulýatorda bölüp görsek, bu nol bütin bir ýüz dört mol çykýar. Edil şoň ýaly wodorody işlemeli. Deňdir wodorodyň gramy nol on üç ýa-da bir ýüz otuz gram. Bu-da N deňdir massasy nol on üç, molýar massasy bir wodorodyň. Diýmek, nol on üç mol wodorodymyz boldy. Indi Azodymyz. Azodym edil şoň ýaly, göni men massany malýar massa bölüp gideýin. Nol ýedi ýüz ýigrimi sekiz. Azodym edil şoň ýaly, ýagny nol ýedi ýüz ýigrimi sekiz gramy bölýän on dörde. Bu-da nol nol elli iki çykýar. Soňra kislorod oňky

azodumyz nol nol elli iki çykdy we kislorodumyz nol nol ýigrimi alty çykdy. Indi mundan soň näme edýäs? Mundan soňra şu sanlaryň iň kiçisi haýsy, iň ulusy haýsy, şoňa seredeliň. Iň iň kiçisi nol nol ýigrimi alty şolaryň içinde. Onda hemmesini nol nol ýigrimi alta bölüp göreliň.

Dört boldy. Se dört. Nol on üçi nol nol ýigrimi alta bölýäs. Haş bäş boldy. Nol nol elli ikini nol nol ýigrimi alta bölsek iki bolar. Azot iki. Kislorod. Bu-da bir bolar. Diýmek biziň empiriki formulamyz SE dört H bäş N iki O bir çykdy. Jogabymyz şu. Indi men galanlaryny pozýan. Indi biz formulany tapmaly. S al S dört H beş N iki we o biziň empirik formulamyz. Indi ýadyňyzda bolsa, empirik formula bilen molekulýar formulanyň tapawudyny görkezipdim. Mysal üçin aýdaly se iki haş alty bir zadyň molekulýar formulasy bolsa, şunuň empirik formulasy, ýagny gysgaltsak, ikini ikä bölsek, se, altyny ikä bölsek, ýagny hersini, üç bolar, se haş üç. Ýagny şu empirik formula Bu-da molekulýar formulady. Indi şu ýöne şu bilen şu bilen şuň arasynda bir baglanyşyk bar. Ýagny umumy aýdaly bir bolsa şulary ikä ikisinem bir sana köpeltdik. Ýagny ikisini ikä köpeltdik. Şonda bolanda biziň molekulýar formulamyz emele geldi. Edil şoň ýaly bärde-de Se dört, Haş bäş, En iki, O. Şunymyz empirik formula. Şunam bir sana köpelderis. Ýöne biz bilemizok. X diýeli. Şonda bolanda biziň molekulýar formulamyz emele geler. Molekulýar formulaň özüni bilemizok, ýöne malýar massasyny bilýäs. Bir ýüz togsan dört, Indi şunuň hem massalaryny goşsak bir ýüz togsan dört bolmaly. Ony nähili goşýas? Ýagny dört x sany kömür bar. Dört x köpeltmek on iki goşmak bäş x sany wodorod bar. Wodorodyň massasam bir malýar massasy. Goşmagam iki x köpeltmek on dört goşmagam on alty x Deňder şunuň mal ýar massaty bir ýüz togsan dörtdi bize berlen. Indi dörde on kim kyrk sekiz x goşýas bäş x goşýas ýigrimi sekiz x goşýas on alty x deňder bir ýüz togsan dört. Indi hemmesini goşup çykýas kyrk sekiz goşmak bäş goşmak ýigrimi sekiz goşmak on alty togsan ýedi x deňder bir ýüz togsan dört bolýar.

On, N dört O iki biziň molekulýar formulamyz jogabymyz bolýar. Oň aňsat usulam bar. Şu taýda biz empiriki formulaň molýar massasyny tapýas, ýagny kömüriňki on iki, on iki köpeltmek dört, goşmak bäş, goşmak ýigrimi sekiz, ýagny iki sany bolany üçin ikini on dörde köpeltýäs, goşmak on alty. Şuň empiriki formulaň molýar massasy togsan ýedi çykýar. Molekulýar formulaň malýar massasy bir ýüz togsan dört, ýagny togsan ýedii näçä köpeltseň bir ýüz togsan dört, ikä köpeltseň. Şu taýdanam hersini ikä köpeltip çykmaly. Ondanam çykýar jogap. Garaz, birnäçe usuly bar bir soragyň. Haýsy usul amatly bolsa özüňize şony edip işläp bilersiňiz. Ýigrimi üçünji soraga geçýäs. Bu da şoň ýaly sorag, eger-de bir birleşme massasy boýunça elli sekiz butyn ondan sekiz göterim kömür we galan wodorod hem kislorod bolsa, onda onuň ýönekeý formulasy tapmaly, ýagny empirik. Eger-de onuň nol, mol, şunça grammy, onda onuň molekulýar formulasyny tapyň diýýär. Ýigrimi üç. Birinjini işleýäs. Ýönekeý formulasy nähili tapylýar? Şeýle prosentli berende ýüz gram diýip alýas. Şuň jemini ýüz gram diýip almaly. Ýagny ýüz prosentiň elli sekiz, sekiz prosenti kömür, dokuz, sekizi wodorod bolsa galany tapýas ilki. Obşi jemi ýüz bolmaly, ýagny elli sekiz, sekiz. goşýasam dokuz teң ondan sekiz goşýasam şunuň prosentini x diýeli jemi ýüz bolmaly şu taýdan x-i çykaraly otuz bir bütin ondan dört diýmek kislorodyň prosenti otuz bir bütin ondan dört prosent eken boldy indi şu ýaly zatlarda biz birleşmämizi ýüz gram diýip alýas çim birleşmämizi ýüz gram Bu aňsat usuly bolany üçin şeýle m gram diýip prosente öwrüp işlesek hem bolýar, ýöne soragyň çözülişi has uzap gidýär. Şonuň üçin ýüz gram diýip alalyň. Ýüz gram birleşmämiz bolsa, şonuň elli sekiz sekiz prosenti kömür bolsa, diýmek elli sekiz sekiz gram kömür bolar. Sekiz sekiz gram kömür bar diýmek birleşmämizde we dokuz ýüz on sekiz gram wodorod bar birleşmämizde we otuz bir butyn ondan dört gramam kislorod bar birleşmämizde. Indi bu gramlary mola öwürmeli. N deňdir massa bölmek malýar massa. Massamyz elli sekiz butyn ondan sekiz. Malýar massamyz on iki deňdir. Elli sekiz butyn ondan sekizi bölýäs on ikä. Dört butyn ondan dokuz mol bolýar. Soňra wodorodam edil şoň ýaly endeň bir massasy dokuz tiýen ondan sekiz, wodorodyň malýar massasy bir, bu da dokuz tiýen ondan sekiz mol. Kislorodyňkam edil şoň ýaly massa böl paýlanan malýar massa otuz bir tiýen ondan dört gram, malýar massasy on alty deňdir. Bir togsan alty ýigrimi bäş mol. Mollaryny tapdyk. Mollaryny tapandan soňra bir zadyny tapmaň aňsat, ýagny se ştaýk ýazýas, se dört bütin ondan dokuz mol, haş dokuz bütin ondan sekiz mol, kislorodam bir togsan alty Ýigrimi bäş mol. Indi şu bir togsan alty ýigrimi bäş iň kiçisi, şoň üçin hemmesini şoňa bölýäs. Bir togsan alty ýigrimi bäşe. Munam şoňa bölýäs. Munam şoňa bölýäs. Soňuny ýazmadym, garaz ýigrimi bäş ýazsaňyzam bolar, ýazmasaňyzam bolar. Hemmesini şoňa böleliň. Takmynan iki ýarym çykdy. Dokuz ýüz ondan sekizde bölýäs. Bir togsan alty. Ýörmänçä bu-da takmynan bäş çykdy. Bu-da oň özi bir. Se iki ýarym, haş bäş, o bir boldy. Indi bulaňam hersini ikä köpeltip çykýas. Bütin san bolmasy üçin. Şonda bolanda biziň empiriki formulamyz ýa-da ýönekeý formulamyz se bäş, haş on, o iki bolar. S bäş haş on O iki biziň ýönekeý formulamyz. Indi biz ikinjide näme edýär? Ikinjide molekulýar formulany tapmaly. Şu ýazylanlary men pozýan. Ýagny S bäş birinjide biz A-da S bäş haş on O iki ýönekeý formulany şeý diýip tapypdyk. ýa-da empirik formula diýsegem bolar. Ikinjide ýaňky birleşmäniň nol iki moly kyrk sekiz gram bolsa, oň molekulýar formulasyny tapyň diýýär. Molekulýar formuladan ozal molekulýar massany tapaly. Ýagny moluň formulasy nämedi bizde? N deňdir massa paýlanan molýar massa. Biziň molumyz nol iki goýýas ýerine, massanam şuň ýerine goýýas. Ýagny nol iki Mol, deňdir, kyrk bütin ondan sekiz gram, bölmek malýar massa. Şu taýdan malýar massa çykýar. Beýleki bir usuly, ýagny nol iki molumyz şunça gram diýýär. Ýagny nol iki molumyz näçe gram diýýär? Kyrk bütin ondan sekiz gram diýýär. Bize näçe mol gerek? Bir molumyz näçe gramdyr? Ýagny malýar massa, X. Şu taýdan açanaklaýyn hasaplasaňyz, onda-da X şo bir zat çykýar. Şu taýdan men malýar massany çykaraýyn. Malýar massa deňdir kyrk çen ondan sekiz bölmek nol iki deňdir iki ýüz dört. Malýar massamyz iki ýüz dört. Indi aňsat usulyny görkezeýin men geçen zatda görkezipdim ýagny empiriki formulaň malýar massasyny hasaplaly ýagny bäş sany kömür bar şuny ştaýkda hasaplaýan bäş kömrüm bäş köpeltmek on iki goşmak on sany wodorod bar oňam hersi bir birden goşmak on goşmagam iki sany kislorod bar bu da iki köpeltmek on alty bolýar ýagny bir ýüz iki Gram, mol. Emprik formulanyň molýar massasy, molekulýar formulaň, hakyky formulaň molýar massasy iki ýüz dört. Ýagny şuny näçä köpeltsek iki ýüz dört bolýar, ikä köpeltsek. Diýmek, şuň şu taýysyna iki goýup çykýas, iki, iki, iki. O-da se on, şu taýyk başga reňk bilen ýazaýyn, se on, Haş ýigrimi O dört boldy. Biziň molekulýar formulamyz şu. Ba soňunda barlap görseňiz bolar muny. Ýüz ýigrimi goşmak ýigrimi goşmagam altmyş dört. Ýagny şuny goşup görseňiz molekulýar formulasyny malýar massasy iki ýüz dört bolar. Diýmek jogabymyz dogry. Dowam edýäs. Maddanyň gaz halyna degişli mysallary işläris. Ilki şu taýda gysgaça temany düşündirip geçeýin. Ýagny basyş diýmek, iňlis dilinde pressure, force over area, ýagny standartlar ýa-da şeýle gysgaça bellesek, basyşyň formulasy güýç bölmek meýdan. Ýagny meýdan e, näçe kiçi bolsa, Şonçada güýçli bolýar. Basyş barada men wideo goýdum. Kän üstünde durup geçmäýin. Seretip bilersiňiz. Indi bir atmosfera ýetmiş alty santimetr simabyň zadyna deň basyşyna, ýagny şonça simap galdyryp bilýär, ýa-da ýedi ýüz altmyş millimetr simap. Başgaça ýedi ýüz altmyş toriçerli hem diýilýär. Ýedi ýüz altmyş tor. Ýöne bu ýöne bir ölçeg birlik bu. Bir atmosfera ýedi ýüz altmyş hektar üçeli ýa-da bir atmosferamyz bir ýüz bir müň üç ýüz ýigrimi bäş paskal. Bu ölçegirlikleri ýatlamaly, ondan oňa geçmeli bolmagyňyz mümkin. Şonuň üçin bulary ýatlamaly gowy. Ölçeg, paskalyň ölçegirligi görkezilýär bärde, newton bölmek metr kwadrat. Bir atmosfera 760 Bir metr synap. Bärde öwrülişikleri amala aşyrmaly. Bu asas soraglardan biri, ýagny birinjini işleýäs. Nämedi biziň bir atmosferamyzda näçe millimetr merkuriý ýa-da synap basyş bardy? Ýedi ýüz altmyş Millimetr merkuriý. Bize berlen näme? Alty ýüz segsen dört Millimetr simap. Näçe atmosfera bolar? X. Atanaklaýyny köpeldýäňiz. Ýagny ýedi ýüz altmyş X bolar. Deňdir alty ýüz segsen dört. X-imiz alty ýüz segsen dört bölmek ýedi ýüz altmyş. Şundan näçe atmosfera çykýandygy çykaryp bolýar. Bölüp göreli. Takmynan 0,9 atmosfera. Iki bu soragyň özüňe goýýan B-ni. Bärde-de şoň ýaly, edil şoň ýaly şu taýda işläli. Bir atmosferamyz näçedi biziň? 760 Torriçelli tor diýip belleýän. Bize berlen 1,25 atmosfera. X. Esasy zat bärde proporsiýa guranyňyzda näme etmeli? Ýagny ta atmosfera beren bolsa şony atmosferaň aşagyna ýazmaly. Ö millimetriň aşagyna millimetr ýazmaly. Şonda bolanda zadymyz dogry çykar. Proporsiýamyz. Bir X-e köpeltsek X bolar. Bir ýigrimi bäşi ýedi ýüz altmyşa köpeltsegem dokuz ýüz elli dogry bolar jogabymyz. D-de şoň ýaly sorag. Ýigrimi dördünji sorag şulardan ybarat. Ýigrimi bäşinji sorag. Aşakdaky suratlara görä A we B gazlarynyň basyşyny hasaplaň. Şuň ýaly soraglarda nähili işlemeli? Şuň ýaly soraglarda şunuň deň tarapyny şeýle çyzýas we şu tarapyny ýok hasap edýäňiz we şeýlelikdäm bir çyzyk çyzýaňyz, deňdiriň çep tarapy bilen, aýdaly şu çep tarapyndaky basyş bilen sag tarapyndaky basyş deň bolmaly. Çep tarapda nämäniň basyşy bar? A gazynyň basyşy bar diňeje. PA, Olar deňdir bolmaly. Sag tarapda näme bar? Ýokardan üç taýdan atmosferaň basyşy bar. Ýagny P atmosfera. Goşmagym şu beýiklik, ýagny muňa näme diýerdik biz? Simawyň basyşy, ýagny H deňdir ýigrimi. Ýigrimi santimetr merkuriý. Atmosferaň basyşy ýetmiş alty santimetr. Ýetmiş alty bilen ýigrimini goşsagam togsan alty. Diýmek, A gazymyzyň basy togsan alty santimetr Hg. Şundan ybarat. Indi B ni nädip tapýas? Şu taýda A-myz tapyldy. Eýýäm A-myz togsan altydy. Ýene-de şu çyzy alyp şu deň deňleýän şeýdip aşagyny ýorka sagyn töweriň we ortasyndan hem şeýle bölýän. Indi çep tarap bilen sag tarap deň bolmaly. Çep tarapda nämäň basyşy bar? Ýagny A-nyň basyşy bar. Sag tarapda nämäniň basyşy bar? Şuň içinde gaz bar. B gazy basýar şeýle. B gazynyň basyşy bar. Togsan alty. Ýagny çep tarapda nämäň basyşy bar? A gazynyň basyşy bar. Goşýas. We şu taýda-da bir basyş bar. Bu-da näçe santimetr? Şu taýda görkezilse-de, bu sizi ýalňyşdyrmak üçin aslynda şu taýda-da görkezip bilerdi. Ýigrimi santimetr Merkuriý. Deňdir. Sag tarapda diňe şu boşluk we ýagny B gazynyň basyşy bar. PB. Ol A gazyň basyny biz togsan alty diýip tapdyk. Togsan alta ýigrimi goşsagam, bir ýüz on alty. Ýagny B gazymyzyň basyşy bir ýüz on alty santimetr simap. Şuň ýaly soraglarda berk belläň, işleniş usulyny Indi ýigrimi altynjy soraga geçýäs. Bärde aşakdaky surata görä A, B gazy we atmosferaň basyşlaryny hasaplaň diýýär. Diňe C gazynyň basyşy berlen. Ýöne bu sorag has üns bilen seretmeseňiz ýalňyşdyryp biler. Nähili ýalňyşdyryp biler? Ýagny şu hili ýalňyşdyryp biler. Ýagny şu taýda santimetr merkuriý, bu-da santimetr merkuriý, a bu santimetr suw. Haş üçümiz. Indi şony zada nähili geçmeli? Santimetr. Suwy santimetr merkuriýa nädip geçmeli? Şeýle bir zat bar, suwuklygyň basyşy beýiklik köpeltmek, dykyzlyk köpeltmegem grawitasiýa. Şuň bilen geçýäs, ýagny, gysgaça şulary aýyraýyn. Şu suwuň basyşyny simap bolanda nähili bolardy diýip deňläs ýagny P suw indir P HG simap bolanda näme suwuň basyşy beýiklik köpeltmek dykyzlyk köpeltmek grawitasiýa muňam basyşy şeýle beýiklik köpeltmek dykyzlyk köpeltmek grawitasiýa indi şu taýda beýiklik altmyş sekiz santimetr Suwuňky dykyzlygy suwuň bir, bir gram millilitr. Grawitasiýa bulary gysgaltsak bolar, deňziň iki tarapynda-da şo bir grawitasiýa. Beýikligi bilemizok. Dykyzlyk on üç bütin ondan alty gram millilitr. On üç bütin ondan alty bolmaly şu simawyňky. Indi altmyş sekizi bire köpeldip, onam on üç bütin ondan alta bölýäs. Ýagny altmyş sekizi bölýär on üçden on alta bäş bolýar. Ýagny H üçimiz şuny simapda aňlatsak bäş santimetr simap. Indi muny ýok hasabalaýaňyz. Şu şeýle berilmelidi aslynda ýöne sizi ýalňyşdyrmak üçin şu taýda su diýip berildi. üns bermeseňiz bu sorag ýalňyş durup bilýär. Indi şu taýdan başlaýas. Sebäbi bizde atmosferanyň basyşy aslynda mälim, ýöne şu soraga görä mälim däl, berilmändir. S'den başlaýas biz. Näme edýärdik? Şuň deň tarapyny şeýle bölýäs. Ýok hasap edýäs, şeýle bölýäs. Sag tarap bilen çep tarap deň bolmaly. Ýagny sag tarapda diňe S'niň basyşy bar. Ýagny PS deňdirem çep tarapda B-niň basyşy bar. Goşmagam şu aralyk. Bu aralyk näçe santimetr? Suwa geçdik bäş santimetr. Indi S gazyň basyşy ýetmiş bolsa, B gazyň basyşy altmyş bäş bolar. Onda şuňky altmyş bäş. Indi Bärde-de şoň ýaly aşagyny göni çyzýas we şeýle edýäs, ýok hasabyny alýas. Sag tarapda näme bar? Altmyş bäş goşmak şu haş iki, o-da otuz. Çep tarapda-da a bar. Ýagny, has takyk gorkazaýyn, çep tarapda diňe a-nyň basyşy, sag tarapda b-niň basyşy, goşmagam haş iki bar. B-niň basyşy altmyş bäş, haş otuz, goşýasam togsan bäş. Diýmek, a-myz biziň togsan bäş santimetr. Sima. Togsan bäş bolsa, indi P atmosferany tapmaly. Munam şeýle çyzýas, ýok hasap edýäs. Şeýdýäs, sag tarapynda diňe A basyşymyz bar. Çep tarapynda atmosfera basyşymyz, goşmagam şu beýiklik bar, H bir. Olam ýigrimi. Ýagny PA-myz togsan bäş, deňdir atmosfera basyşy goşmagam ýigrimi, togsan bäşden ýigrimini aýyrsagam ýetmiş bäş, atmosferanyň basyşam, diýmek, ýetmiş bäş santimetr merkuriý. Jogabymyz şu. PS-ni tapdyk ilki, ýagny PS berlendi, şo taýdan PB-ni tapdyk. Ondan soň TB-den TA-ny tapdyk, ondan soňam atmosferany tapdyk. Ýagny şularyň üçüsini hem tapdyk netijede. Indiki soraga geçýäs. Gazlaryň diffuziýasy bolanda bir gazyň beýleki bir gazyň içine ýaýramagy Ýagny şu. Ýagny diffuziýanyň formulasyny nirden çykarýarlar? Ýagny şu taýda bir gaz bolsa, A gazy bolsa, şunuň kinetik energiýasy şuň kinetik energiýasyna deň diýip çykarýarlar. Ýagny şuň kinetik energiýasy bilen şuň kinetik energiýasy bir-birine deň. A-nyňky B-niňkä deň. Kinetik energiýanyň formulasy fizikadan bilýäňiz. Garaz, gysgaça şeýle soňunda şu emele gelýär, ýagny A gazynyň diffuziýa tizligi, ýagny ýaýrama tizligi bölmek B gazynyň ýaýrama tizligine deňdir, şonuň molýar massasy B gazyňky bölmek molýar massasy A gazynyňky. Bu formulany ýatlamaň bir şeýle usuly bar, ýagny A gazyny B gaza bölýäs, ýöne deň bir köküň içinde şu taýdaky B gaz eýýäm ýokaryk geçýär. A bu A-da aşak geçýär, biri-biriniň tersine öwrülýär-de. Şeýdip ýatlasaňyz bolar bu formulany. Ýigrimi ýedinji sorag. Ýermeýetiň soragy nähili işleýär? Eger üç ýüz gradus temperaturada X gaz molekullarynyň ortaça tizligi, ýagny ýaýrama diffuziýa tizligi, üç köpeltmek onusy dört santimetr sekunt we Y gaz molekullarynyň tizligi şonça bolsa, olaryň molýar massalarynyň biri-birine bolan gatnaşygy, ýagny bir molýar massa X bölmek molýar massa Y-y tapmaly ýa-da molýar massa Y bölmek molýar massa X-y tapmaly. Indi formuladan başlaýas. Ýagny tizligi x-iňki bölmek y-iňki deňdir. Köküň aşagynda molýar massasy x diýsem eýýäm ýalňyş bolar, y-iňkini alýan. Ýagny bu tersine. Bölmek molýar massa x. Şu taýda ýerli-ýerine goýýas. X-iň tizligi üç köpeltmek on üsti dört bölmek y-iňki On iki köpeltmek on üsti dört deňdir. Köküň aşagynda malýar massa y bölmek malýar massa x. Ýagny bular gysgalar üç bölmek on iki nol ýigrimi bäş deňdir. Şu kök Molýar massa, Y bölmek molýar massa, X. Kökden çykarmak üçin köküň kwadratyny alarys, nol ýigrimi bäş ň kwadratyny alsak, nol, nol, alty ýüz ýigrimi bäş bolar, nol, nol, alty ýüz ýigrimi bäş deňdir molýar massa, Y bölmek molýar massa, X. Doly jogabymyz şundan ybarat. Eger şeýdibem bilersiňiz, Malýar massa X bölmek Malýar massa Y, ýagny şuny ters öwürsek, muňam aşagynda bir bar, bu-da ters öwrüler, bir ýokary geçer, nol nol alty ýüz ýigrimi bäş aşak geçer. Şonda bolanda nol nol alty ýüz ýigrimi bäşiň

Eger o iki molekulasynyň tizligi dört ýarym ons dört bolsa, onda kömürturşy karbon dioksaid diýilýär, ýagny CO iki gazynyň şol temperaturada ortaça tizligi näçe? Näme diýýär formulamyz biziň? VO iki bölmek VCO iki deňdir köküň aşagynda molýar massa CO iki bölmek molýar massa O iki. Indi tizlik bizde kislorodyňky berlen, dört ýarym köpeltmek on üsti dört. CO-ky berilmedik. Iň soň bize şony soraýar. Molýar massa CO-kiňki kyrk dört bölmegem kislorodyňkam otuz iki. Indi mundan aňyrsy matematika, ýagny kyrk Kyrk dört bölmek otuz ikiniň köki kyrk dört bölmek otuz iki. Bir bütin. Ýagny şuny kwadratyny alsak, muňam kwadratyny alsak, bu kökden çykar. Kyrk dört bölmek otuz ikimiz bir bütin üç ýüz ýetmiş bäş bolar. Dört ýarym on üsti dördüň kwadraty ýigrimi. Ýigrimi bäş köpeltmek on üsti sekiz bolar. Bölmegem wesi ýoki. Ýagny şuň kwadraty şuňa degişli bolsa şuňada degişli bolar ýagny wesi ýokyň kwadraty. Garaz şu taýdan wesi ýokymyz deňdir kalkulýatorda çykaryp görseňiz. Üç bütin ondan sekiz köpeltmek on üsti dört. santimetr sekunt. Jogabymyz şundan ybarat. Ýigrimi dokuzynjy soraga geçýäs. Ýigrimi dokuzynjy sorag ammoniýa we e, duz kislotası erginlerinden pagtanyň ujuny deglip, aşakdaky surat dakýar, olaryň bir metr uzynlygy bolan tubigiň uçlaryna degirdiler. Biraz salymdan olaryň buglary birleşip, gaty madda emele getirdi. Ak madda bir metr tubigiň niresinde emele geldi? Ýagny ikisi hem gaz halyndaky madda. Ýagny şu şu tarap hereket edip başlaýar. Ýagny şu şu tarap hereket edip başlaýar, bu da şu tarap hereket edip başlaýar. Ýöne şular nirede birleşdiler? Şu taýdamy, şu taýdamy? Nirede birleşdiler? Şony soraýar bize. Formulamyza görä nämedi? Ö, tizlik NH üç diýeli, bölmek tizlik H hlor diýeli. Ö, şuň ti, deňdir malýar massa H hlor bölmegem malýar massa NH üç formulamyz. Indi näme edýäs? Şuň tizligine men NH üçüňkä aýdaly A diýeýin, iň tizligine-de B diýeýin. A bölmek B deňdir H-hlorun molýar massasy otuz alty ýarym bölmegem on ýedi Ýagny şuny şuňa bölsem we köküni alsam muňa alýarym manysy ýagny otuz alty ýarym bu-da on ýedi bölüp köküni alsam bir kyrk alty çykýar. Ýagny A-nyň tizligi bölmek A bölmek B bir kyrk alty boldy. Bu näme diýmek? Ýagny şu taýda şuň tizligini A diýipdik biz şuň tizligini B diýeli. Aýdaly Bular nähili hereket eder? Ikisem bir wagtda, aýdaly, bäş sekuntdan soň wagt ikisi üçin hem deň. Şeýle hereket etse, bäş sekuntdan soň, meselem, aýdaly, bu hereket etse, bu-da şoň bilen bilelikde hereket eder. Bärde edil şoň ýaly. Wagt ikisi üçin hem deň. Bu bärden şeýle başlasa, bu-da başlar şeýle. Aýdaly şu taýlapda birleşýär diýeli. Ikisi üçin hem wagt deň. Onda näme edýäs biz? Amyz, ýagny am, amyz t wagtda aýdaly şu taýyk gelsin. Indi häzir bulaşdy biziň daskamyz gyzyl bilen görkezeýin. T wagtda şu taýyk gelsin. A köpeltmek t. Şu taýyk gelsin. B-mizem t wagtda şu taýyk gelsin. Bu-da onda geçilen ýol A köpeltmek T bolar. Ýagny biziň formulamyz bardy. Ýagny tizlik V bilen bellesek, köpeltmek wagt deňdir hem geçilen ýol X diýeli. Ýagny şu distans ýa-da geçilen ýol biz T diýip belläýin. Bu-da T time. Bu-da VD Speed ýa-da Velocity, fizikada bar bular, speed ýa-da tizlikde. Nuştaýda A köpeltmek T. Şu geçilen aralyk AT boldy. Goşmagam şu geçilen aralygam BT boldy. AT bilen BT-ni goşýas, obşi bir metr. Diýmek, biziň şu uzynlygymyzam bir metr. Indi, şu taýda A-nyň ýerine goýup çykýas. Ýagny, şu taýda B-ni köpeltsek, oňa şanda bir bar diýsek, bir köpeltmek A, A bolar. Ýagny, A-myz deňdir bir kyrk alty B. Şu taýda ýerine goýýas. Munam alyp, A-nyň ýerine goýýas. Bir kyrk alty B. BC bolýar. Goşmagam BT deň kyrk bir. Netijede B bir kyrk alty BT bilen bir kyrk ýöne BT-ni goşsak iki kyrk alty BT deňdirem bir bolar. BT-ni tapmak üçin bir bölmek iki kyrk alty edýäs. Ýagny BT-miz deňdir bir bölmek iki kyrk alty. Nol BT uzynlygy deňdir nol kyrk metr boldy. Ýagny BT diýdigi niri? Şul aralyk B köpeltmek T. Ine şul aralyk. Sebäbi B niň tizligi şu diýipdik. Şu aralyk biziň nol kyrk metr boldy. Onam santimetre geçsek kyrk santimetr. Diýmek biziň jogabymyz şu tarapdan şu taýk şu tarapdan şu taýk garaz şu aralyk kyrk santimetr bolanda birikýär. Bu aralyk kyrk bolsa bu aralygam altmyş santimetr bolardy. Gysgaça şolardan ybarat. Esasy bärde näme şu ýigrimi dokuz sorag kynrak soragdyr. Esasy nämeden e, bärden e, näme siz bulaşdyryp bilýär? Ýagny tizlik, wagt geçilen ýol şu formulary gowy bilmeli. Şonda bolanda gowy düşünip bilersiňiz soraga. Dowam edýäs. Otuzynjy sorag näili? Bir gabyň içinde gazyň basyşy bäş atmosfera, göwrümi elli litr we temperatura ýigrimi ýedi gradus diýlip alnanda, gabyň içinde näçe mol gaz bar? Gazy hakyky gaz häsiýeti bar diýip kabul etmeli. Ýagny ideal gas diýilýär muňa iňlisçe. Ideal gas equation diýip bir zat bar, deňleme bar, şonuň üstünden çözmeli. Indi nähili etmeli muny? Ýagny biziň formulamyz nämedi? Pressure, volume, mol, r, t. Formulamyz biziň şu ideal gazlar üçin, hakyky gazlar üçin. P atmosferada ölçenýär. Şu zatlary berk belläň, ýagny toriçerlide ýa-da simak merkuride ölçenenok we millilitrde ýa-da santimetr kubda ölçenilenok, litrde ölçenýär. N muň bir ölçeg birligi bar, mol, ony bilýäňiz. Ar bu nol nol segsen iki, mydamalyk, hemişelik. T temperatura kelwinde ölçenýär, şuny berk belläň, ýagny selsius däl ýa-da faranhaýt däl.

Meselem aýdaly, bize on bäş gradus diýip berse, x-iň ýerine on bäşi goýmaly. On bäş bilen iki ýüz ýetmiş üçi goşsak, y-imiz çykar, ýagny kelwinimiz çykar. Onda näme? Soraga geçýäs. Basyşymyz bäş atmosfera. Göwrümimiz elli litr. Deňdir. Mol tapmaly bize n. Arymyz nol nol segsen iki. Köpeltýäs. Temperaturamyz ýigrimi ýedi gradus bolsa, kelwine geçsek, ýagny x-iň ýerine goýaly. Ýigrimi ýedi goşmak iki ýüz ýetmiş üç. Boldy. Şonda bolanda biziň molumyz çykar. On, on alty mol çykýar enimiz. Kalkulýatorda hasaplap görseňiz, on bütin ýüzden on alty mol. Düşünikli. Ýagny näme etdik bärde mundan aňyrsy ýa matematika bäş ellä köpeltdik. Çykan zat iki ýüz elli boldy. Ony böldük nol nol segsen iki. Ony hem köpeltdik iki ýüz ýetmiş üçi ýigrimi bilen goşsak üç ýüz. Garaz şonda bolan on on alty mol çykdy. Otuz birinji soraga geçýäs.